Hemmhekk segwejna il-kanzunetta ta' Ċipru. mill-Eurovision ta' din is-sena. Infakkarkom li aktar informazzjoni dwar il-Eurovision, anke kif ser ikantaw, f'liema l-ewwel semifinali, liema pajjiż fl-ewwel semifinali, liema pajjiż fit-tieni semifinali, anke fejn ser tkanta Malta, tistgħu ssibuha fuq espresso dot com dot mt, il-websajt tagħna, hemm sezzjoni relatata mal-Eurovision. Nixtieq nirringrazzja lil Aidan li jieħu ħsieb din is-sezzjoni jwassal ħafna informazzjoni, bħalma nirringrazzja lit-tim kollu ta' espresso.com.mt pereżempju l-kokijiet li jagħtuna r-riċetti biex intellgħuhom fuq din il-website, Anthony M. Baldacchino li jikteb diversi artikli, Luke Borg li jieħu ħsieb ċertu uploads, Clayton Saliba, it-tim kollu li naħdmu biex inwasslu aktar il-kelma tagħna għalikom l-espressini illi tkunu qegħdin issegwu dan il-programm u tkunu qegħdin taqraw ukoll l-artikli fuq espresso dot com dot mt. Intant f'idejja għandi aħna tafu li kuljum ikonna diversi kokijiet hawnhekk mill-programm waqt il-programm kokijiet minn min restaurants differenti, kokijiet professjonali li l-linja tagħhom hija dik. Però hawnhekk għandi f'idejja ktieb U nixtieqkom illi jekk bħalissa qegħdin tagħmlu xi naqra faċendi jew qegħdin naf għaddejjin forsi b'xi ħaġa għax għax hawn min ma jsegwunix biss mid-djar, hawn min isegwuna mid-djar tal-anzjani, minn postijiet, minn ħwienet, minn fuq ix-xogħol. Issifqu naqra u agħtu każ din l-informazzjoni li se ngħaddilkom. F'idejja għandi ktieb ta' riċetti faċli, u bnini illi jagħmluhom il-ħaddiema soċjali, jiġifieri social workers. L-ewwel nett nilqa' miegħi lil Remenda, hawnhekk qegħdin taraw anke l-qoxra ta' dan il-ktieb, il-poster tal-promozzjoni għal dan il-ktieb, jismu L-Ikla t-Tajba, Riċetti Faċli u Bnini mill-Ħaddiema Soċjali tas-servizzi tas-saħħa tal-Aġenzija Appoġġ. U ħdejja għandi lil Remenda Borg Grech li hija Assistant Director fl-Aġenzija Appoġġ. Insellimlek l-ewwel nett. Insellimlek Wayne.
Bonġu, grazzi li tinsab tinsab magħna. U konna qegħdin ngħidu naqra ta' kelma jiena u Remenda fuq dan fuq dan il-ktieb li fl-opinjoni tiegħi huwa ktieb vera professjonali. Jiġifieri bl-istampi, il-mod ta' kif inhu mqassam, bil-metodu. Issa nurukom partijiet minnu tajjeb. Huwa bil-Malti, Għidlna imma dwar l-idea ta' dan il-ktieb għaliex is-sabiħ tiegħu huwa li huwa miktub, ir-riċetti huma miktuba ra fhimtx tajjeb, mill-ħaddiema soċjali, ġifieri mis-social workers. Ekku, ekku.
L-idea, l-idea tiegħu kienet l-ewwel nett ħanibdew minn hekk, l-Aġenzija Appoġġ għandha madwar 50 servizz differenti li bħalma forsi kulħadd jaf aħna ngħinu familji, tfal u l-komunità in ġenerali. Issa, meta aħna nkunu qegħdin nidħlu fid-djar tan-nies, nibdew nirrealizzaw illi hemm tfal illi għandhom id-diffikultajiet tagħhom u allura xi kultant ikollhom bżonn ftit għajnuna illi aħna nixtrulhom xi affarijiet biex ikunu jistgħu jkollhom l-affarijiet bażiċi fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-fatt, qabel issa nibdew nuru l-ktieb u anke xi riċetti li hawn hawnhekk, għal min ma jafx, jeżisti fond għat-tfal. children's funds. Jiġifieri dak li qed tgħid l-emenda hawnhekk hija li meta pereżempju jkun hemm ċertu bżonnijiet għal ċertu tfal illi forsi għaddejjin minn żminijiet diffiċli jew inkella minn ċertu diffikultajiet, hemm fond. Pereżempju waħda mill-inizjattivi sabiħa li qed issir ta' kull sena forsi ġieli smajtu biha li hija mtellgħa wkoll miċ-Children's Funds hija l-ħolm tat-tfal fi żmien il-Milied. Li dik bdiet bħala idea u issa kibret. Li per eżempju naf ikun hemm jien naf tifel jew tifla partikolari li naf jixtieq rigal partikolari u hemm dan il-fund, iċ-children's funds, illi jgħinuhom. Din hija wkoll inizjattiva mill-esperjenzi li tiltaqgħu magħhom, mhux vera? Eżattament, jiġifieri ħafna drabi aħna nkunu qed immorru fid-djar u parti mix-xogħol tas-social workers, apparti li jagħmlu xogħol kbir ovvjament mal-familji, ikun ukoll li jgħinu lin-nies anke fuq dak li ngħidulu l-Ingliż għandu l-kelma budgeting, kif jiena nista' anke nagħmel xirja bil-għaqal biex insajjar ikel bnin għall-familja tiegħi u fl-aħħar mill-aħħar imma jifdalli anke nkun nista' nġemma' xi ħaġa. Ġifieri minn hemmhekk ġiet din l-idea li kif nistgħu aħna r-riċetti li nsajru ta' kuljum, jiġifieri dawn mhumiex riċetti ta' barra minn hawn, huma riċetti li jsajru s-social workers huma stess fil-familja tagħhom, jew inkella hemm ukoll riċetti li huma wirtu fil-familja, jiġifieri n-nanna, l-bużnanna kienet issawwa, issajjarhom u huma xtaqu li anke jgħadduhom. Issa forsi ħafna nies Jgħidu mela dawn huma riċetti tad-dar. Ekku. Riċetti li nistgħu nagħmlu. Ekku, riċetti faċli wkoll. Nistgħu nagħmlu d-dar u faċli.
Semmejt il-budgeting, semmejt ċertu riċetti li forsi ltqajtu magħhom, ċertu ikel li ltqajtu magħhom. Jista' jkun li f'ċertu familji, u intom tmissu magħhom dawn is-sitwazzjonijiet, l-affarijiet sempliċi li huma għal familji oħra. Ekku, ma jkunux sempliċi. Ma jkunux sempliċi għal ċertu familji li jkunu għaddejjem minn ċertu diffikultajiet. Ġifiri li forsi inti li qed issegwina bħalissa, inti li qed issegwini eh, bħalissa, li fil-għaxija għamilt plattaġin u tmajt il-familja, jew għamilt mortan tal-laħam u xtrajt biċċa laħam u sajjar tal-familja, hija parti mir-rutina ta' kuljum. Għal ċertu familji jista' jkun laqas ikollhom finanzi, flus, budget biex jixtru l-ikla ta' filgħaxija u dawn huma esperjenzi li ltaqgħu magħhom. Ekku, dawn huma esperjenzi reali ħafna u anke speċjalment fejn jidħol il-mard. Jiġifieri forsi xi ħaġa li ma semmejtx hija illi aħna wkoll niltaqgħu ma' familji u għalhekk anke l-ħaddiema soċjali tas-servizzi tas-saħħa li huma stess jiltaqgħu ma' familji li dawk kienu familji li qegħdin jiffunzjonaw però f'daqqa waħda il-persuna li kienet qed taħdem illi kienet qed taqla' l-għixien tal-familja spiċċat b'marda terminali, b'marda twila, u din il-familja bit-tfal żgħar trid tibqa' għaddejja qed tgħix din is-sitwazzjoni tassew diffiċli. Fl-istess ħin jekk hemm it-tfal iż-żgħar iridu jibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom. Imma f'daqqa waħda l-introjtu waqaf u allura mhm. ikollhom bżonn dik l-għajnuna anke min-naħa tagħna. Remenda fuq l-iskrin qegħdin naraw in-numru tat-telefon fejn jistgħu iċemplu.
L-ewwel net ktib tar-riċetti qatt ma huwa mitluf. Eżatt. Fil-kċina qatt ma huwa mitluf. U dejjem għandek bżonn li jiena jiena sinċerament ma nafx insajjar, ġifri gravi ħafna fil-kċina kollox naf nagħmel id-dar imma fil-kċina gravi gravi ħafna imma kif ta' riċetti qatt huwa mitluf li jkun fil-kċina tiegħek. Mela hawn nisfel, hawnhekk arax. Edin taraw il-numru ta' telefon fejn tistaw iċċemplu. Ma nafx iktafux blamment, tremenda. Naqa diffiċli biex niftakru blamment, pero apparti dak il-numru 99281. Eh, mhm. Għaxi mux naraħ bil-bot. Trijajt jek et nara sewa, pero u koll. Għaw il-numru tajjeb.
Il-number 2295000 li huwa n-numru tal-appoċ, jew inkella jistaw anka Jidħlu fil-paġna tagħna ta' Facebook Appoġġ Children Funds, hemmhekk iħallu l-kuntatt tagħhom u aħna nkunu nistgħu nkellmuhom lura u niftehmu biex anke jkunu jistgħu jiġbru l-ktieb. Taf għalfejn nagħtikom dan in-number ħbieb, ħalli jekk tixtiequ iċċemplu biex takkwistaw dan il-ktieb, illi jiswa għaxar ewro biss, mhux hekk Remenda? U għandu paġni, eh, ġifieri kif qegħdin taraw, għandu. Il-fuq minn mitt riċetta.
Il-fuq minn mitt riċetta. Issa dan mhux xi riklam. Anzi, dawn l-għaxar ewro qed imorru f'dan il-fond. Ekku. Qed imorru dan f'dan iċ-Children's Fund. Tajjeb, eh, biex tgħinu l dawn it-tfal li jkunu għaddejjin eh, f'diffikultajiet. Ġifieri intom tkun qegħdin takkwistaw dan il-ktieb ta' riċetti li huma riċetti bnin, riċetti għall-familja kollha, riċetti sempliċi. Tajjeb, u tkun għadin tejnu għal dan il-fond ta' tfal. Ġifiri napprezza ħafna, jek tiħdu nota ta' numru ta' telefon, tixtru dan il-ktib ta' riċetti biex ikun fil-librerija ta' kon fil-kċina u tkun għadin tejnu għana kollu. Ekku, u xaħġa interessanti u koll fuq dan il-ktib hija li meta aħna kon għadin nipreparaw dan il-ktib, għamilnija mast li nkunu għed nużaw klim Malti u klim li forsi mhm. inqata ftit mill-vokabolarju tagħna.
Kemm hu diffiċli kultant, u biex insib. Iva.
Għax aħna per nagħmlu riċetti kuljum. Eżatt. Ġili ċertu ingredienti ma nkunux nafu. Ekku. Però anka fuq wara ta' dan il-ktieb imbagħad għamilna ehm, il-kelma bil-Malti u translation tagħha mbagħad bl-Ingliż ħalli dak li jkun li forsi jien naf pereżempju kelma tiġini f'moħħi hija l-ħafur. Illi jiena meta qaluli għedtilhom dixini dil-ħafur. Imma bat skoprejt li għal-ot. Ġifiri apparti illi hemm ir-riċetti u koll. Għaddejna din daw għedin fuq wara. Mela daw forsi nżomma ma xiejnuni ħafna għara. Għara sibas l-ispnot ta' ġdarba kena per eżempju meta kena nsebex jien xikultat ma tkunx taf bil-Malti. Mela kif qed tgħid tremenda hawnhekk il-ktieb huwa bil-Malti. Per eżempju għara sidra tat-tiġieġ bil-panura. Għandek din hija l-ħaddiema soċjali, insellmu mela lil Maryann Qasam, għandek l-igredjenti. U s-sabiħ ukoll huwa li għandek il-metodu. Eżattament. Ġifi ta' kif trid tagħmlu, ġifi xi ħadd bħali li forsi għadu ħafna lura fil-kċina, għandu l-metodu ta' kif jagħmlu. Xi ħadd bħalek illi forsi għandek esperjenza fil-kċina s-sajjer ta' kuljum, Bdejt ħa nara naqra ideat li hemm fil-ktieb. Proset, eh, ġifri idea brillanti ħafna, milli nista' nara remen daw minn kollox, ġifri ikel li tista' tużaħ bħala starter, ikel li tista' tużaħ bħala main course. Għax hekk hawnx deżerti, hemm deżerti, hemm xorb, hemm anka xorb li tista' tipprepara meta jkunu ħajġu anka forsi jkollok xi mistednin, U hemm ukoll għal staġuni differenti, jiġifieri hemm għall-Milied, hemm għadu kemm għadda l-Easter, għall-Easter ukoll, jiġifieri hemm hemm riċetti litteralment għal għal kull żmien tas-sena illi nkunu għaddejjin minnu. Ħbieb, din hija inizjattiva minn mill-Aġenzija Appoġġ f'isem iċ-Children's Fund. Nitlobkom tgħinuhom. Ġifieri dan mhux ktieb li ħa ssibuh f'xi ħafna ħwienet għaliex ovvjament hemm l-ispejjeż tad-distribution eċċetera, allura biex jinżamm prezz baxx. Ġifieri dawn għamlu dawn ir-riċetti b'ideat tagħhom. Ġifieri ma tħallsux, mhux xi ħadd li jien naf tħallas biex jagħmel ir-riċetti. Allura l-prezz huwa biss ta' għaxar ewro, tkun qed intgħinu dan iċ-Children's Funds. Nixtieqek tispjegalna naqra dawn il-fondi, Kemm huma importanti l-emendi? Iva. Ara, aħna madwar kull sena ngħinu madwar 300 tifel u tifla. Issa l-Aġenzija Appoġġ ovvjament tkun qed issegwi eluf kull sena, però aħna nkunu qegħdin naqbdu dawk in-nie, dawk it-tfal li verament għandhom id-diffikultajiet. U min huma dawn it-tfal? Dawn huma tfal jew illi qegħdin jgħixu 'l bogħod mill-familja naturali tagħhom, Il għaliex aħna jkollna ċirkustanzi illi t-tfal ikunu jridu forsi jittieħdu minn mal-familja u jkunu qegħdin jew ma' foster families jew inkella anke f'istituzzjonijiet oħrajn u dawn it-tfal ikollhom il-bżonnijiet tagħhom ukoll. Jew inkella t-tfal illi għadhom fil-familja. Qed isir minn kollox biex dawn it-tfal jibqgħu fil-familja, però hemm bżonn l-għajnuna. Pereżempju, Tkun ħa tibda l-iskola jkun hemm bżonn ftit għajnuna nafu l-ispejjeż tal-istationery, l-uniformijiet illi jkollhom bżonn u ħafna drabi u jien di dejjem ngħidha, dawk in-nies li huma vera fil-bżonn huma l-inqas nies li jitolbuk. Jiġifieri dawn ikunu nies illi forsi jkunu qegħdin fis-skiet u mbagħad ibatu u meta Eżattament. U meta social worker tmur fil-familja aħna ovvjament bil-kuntatt kontinwu li jkollna inkunu nafu d-diffikultajiet illi huma jkunu għaddejjin minnhom. u jkun għalhekk li huma jressqu mbagħad is-social workers iressqu anke għall-attenzjoni tal-fontana ċertu diffikultajiet. Ikollna pereżempju tfal illi jkollhom problema ta' imġieba, tfal illi forsi jkollhom bżonn terapija speċjalizzata. Llum il-ġurnata nafu li hawn ħafna terapija illi qed tingħata u anke tingħata b'xejn u ħafna tfal imorru tajjeb ħafna, però mhux kull terapija hija adattata għall-ħtiġijiet tat-tfal. Ġifieri pereżempju, is-sena l-oħra għamilna esperiment żgħir bejn ġiex tfajliet illi It-terapija li ppruvajna kienet terapija biż-żwiemel, illi aħna nużaw l-annimali, nużaw iż-żwiemel biex nippruvaw naraw improvement fl-imġiba tagħhom. U din it-terapija ħadmet. Jiġifieri aħna nkunu qegħdin nippruvaw anke metodi ġodda, ħsibijiet ġodda ta' kif nistgħu ngħinu l-imġiba ta' dawn it-tfal li fl-aħħar mill-aħħar dawn it-tfal qed jikbru u l-għan tagħna huwa li anke meta jispiċċaw il-iskola jkunu jistgħu jidħlu f'impjieg forsi jew jkomplu jistudjaw. Issa forsi dak li jkun remenda ħalli anke nikkonkludi ma biex anke t-telespettaturi jifhmu naqra dan il-ktieb u l-fondi fejn qed imorru. L-Aġenzija Appoġġ hija aġenzija governattiva. Eżattament. Ġifieri l-fondi tagħha jiġu ovvjament mill-Gvern, mit-taxxi tal-poplu Malti u Għawdxi. Allura dak li jkun jgħidlek allura l-Aġenzija Appoġġ għalfejn fetħet dan il-fund u qed tiġbor ċertu fondi, dawn huma extras mhux hekk. Bħal ċertu ħolm ta' tfal pereżempju tal-Milied li sa fejn naf jiena dawn il-ħolm jitwettqu kollha. Mhux vera, ġifieri fi żmien il-Milied jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq pereżempju naf laptop, jinstab xi ħadd li jipprovdi dan il-laptop għal dan it-tifel jew din it-tifla. Ġifieri dawn il-ħolm Tajjeb Hemm li website ngħid li vera hekk u hu. ma joħroġx l-ebda one cent. Le, u Mhux vera.
fl-2017, jiġifieri kellna rekord assolut u minn hawnhekk nixtieq nieħu anke l-opportunità li nirringrazzja lil kulħadd illi fi żmien għaxart ijiem il-ħolm kollu illi kien qiegħed fuq il-website ġie mwettaq Mwettaq kollu. min-nies. U dan il-ktieb għalhekk nixtieq li jkun Ekku. suċċess. Ġifieri din hija l-ewwel edizzjoni u x'hekk, jiġifieri l-ewwel darba u nixtieq li jkun suċċess. Jiġifieri ħudu nota tan-numru tat-telefon hawnhekk. Għal darba oħra qed norikom il-qoxra ta' dan il-ktieb, dan il-ktieb li mimli ħafna u ħafna riċetti u nixtieq li jkun suċċess għaliex iktar ovvjament ma jinbiegħu, iktar dan il-fond jiżdied. Allura ħudu nota tan-numru tat-telefon, tistgħu ċċemplu, nafx jekk jistgħux iċemplu anke issa. Jistgħu iva, iva jistgħu ċemplu issa, ukoll anke n-numru tal-appoġġ 2295000, iċemplu jħallu d-dettalji tagħhom u aħna mill-ewwel nirritornaw it-telefonata tagħhom, għal min għandu aċċess għall-internet ukoll fuq il-Facebook page Appoġġ Children Funds iħallu l-messaġġ tagħhom hemmhekk u aħna nikkuntattjawhom lura. Infakkar li l-prezz tiegħu huwa biss ta' għaxar ewro u din l-għaxar ewro ser tmur kollha għal dan il-fond, il-Children's Fund. Remenda, grazzi li ġejt hawnhekk waqt il-programm tagħna Espresso, eh, titkellem dwar dan il-ktieb. Jiena ħbieb, sinċerament bħalkom, ġifri nieħu pjaċir nisma l-informazzjoni, ġifri li kieku mhux għax eh, ġiet remenda hawnhekk, ħankun onest laqas konna fbieħ dan il-ktieb. Għadu frisk, għadu frisk. Ġifri grazzi li ġejt hawnhekk waqt Espresso, eh, għaliex bis-saħħa li ġejt hawnhekk inti llum ħafna tal-ispettaturi saru jafu b'dan il-ktieb. Xerrdu l-kelma, għidu lil ħutkom, lill-ħbieb tagħkom, isma' xtrajtu l-ktieb tar-riċetti li l-fond tiegħu qed li l-flus tiegħu qed imorru għall-fond tat-tfal, ħalli nkomplu nkabbru l-fond u nxerrdu l-kelma. Grazzi Remenda. Grazzi mill-qalb Li kont magħna dalgħodu waqt il-programm Espresso. Sadanittant aħna ħa mmorru għal ftit minuti ta' riklami. Importanti ħafna li dejjem ukoll tissapportjaw lil dawk kollha li jgħinuna fil-programm tagħna Espresso. Wara, Ser nieħdu xi telefonati għall-kompetizzjoni ta' l-oġġett misterjuż. Ibqgħu magħna. Dan huwa Espresso.